Tiang kan ti chhuak vek ang a. Ka fapa hi maw a mut thilh loh chuanin engmah hi ka ti thei lo maw video siam te pawh hi a mut thilh hnuah hian ka ti zel a nih chu. Tunah te pawh hianin video a lak ve ngei kha ka duh bawk sia. A hma chuanin hetiang kak khi ka siam thin a maw a che daih a. Heng lai kuah zawng zawng a leng thei tur ang kha ka duh a. Zau deuh thun pawk pawk theih tur ang kha ka duh ani chu mahse tel thunna ang chi ang chiah kaw zim deuh ang kha awm a. Hei hi sawng lamah na nia maw a na in ti em? A blur tlat a maw? Tlai hi hei harsa lutuk a maw kawi a hei thun a harsa tawp tih ang deuh thuai ang a hian heng lai tih ber luai chuan maw char hunah khanin a lo. kau thin a maw? Chuvang chuanin fimkhur deuha thun a ngai. Kezi khat ka siam a maw bung sa hi? Purun var te sawh thin purun sen leh masala neuh neuh ang kha a tam ve ni chu. Bakah gas hi hek lutuk a maw? A fry tiang a dry pangngai ro ang tur hi chuan chu purun sen hi ka ti ka fry phawt a maw? Rau vekin purun sen kha. Ka tia ke zu chan ve ang velin chu kei zakhat ang em em chu ka ti chuang lo ta. A tam apiang kha Tuini chu purun sin pawh hi hmui a maw? Hmui tawp hei ti Tuini chu tlem deuh tih te kha tui lo a chuanin purun sen kha ka kang ro vek ta. Ka siam dan kha hei ka channel ah tho hian ka dah a maw? Enduh inawm chuanin a en thei aw. Chuan ka fry ta vek phawt. Ka ka thur chhuak leh vek a nih chu lehkha ah khanin ka chhak ka maw a mum ah kha lehkha ah khan hip tir ka duh vang khanin eng nge thil dang kha ka lo kang chhung a nih chu maw purun var leh sawt hing kha ka ka her sawm ta chuan a rual in ka kang ta fry ka fry rau leh vek a nih chu chu pawh ka thur chhuak leh vek a. Lehkha khan ka dah leh vek ta. Tel ngai tho khan tel kha lo hip ve zel avang khan tel kha kan leih bel leh zel nih chu. Chutah chuan bawng sa kha chheh sawm sa vek tawh hnu ah nih chu maw. Ka kang leh nih chu lawng in ka kang ro leh vek a. Nen a rawn sen deuh tih ah khan in masala vel ho kha ka thlak ta maw. Meat masala te, pickle masala te, red chilli. a duh tan hmarcha hei herhsawm a sen a ro herhsawm ang chi te kha a thlak theih vek a maw thak duh tan. Kei chu zawrh tur a ni avangin naupang ei tur te nia thak lutuk tuk lo khan ka tia red chili chauh ka thlak ta hetah hi chuan naupang pawh ina ei theih vek tur ang khan maw chi leh a zin aw ai eng pawh ka la sawi hmai ai eng pawh kha thlak tur a nia maw. a video kha chu ka sawi tawh ang chuanin a en thei a video ah hian hei hemi ka pack hemi chauh hi ka pack lai hi ka ka dah miang hi a tam em mai a saree rim ang vel kha rawn nam deuh hunah khanin purun sen te purun var te kan fry hlo vek tawh hnu kha kangkhawm vek dawn a maw dar thum vel atang khan lo lo ti ta ang ni le chuan zan chaw ei ei rawngbawlh lai thleng khan ka ti a ni chu dar thum dar li dar nga dar uk dar sarih.

helai tih hi maw a buai thlak lutuk hi a laiah hi a lo intlar bet thin a maw chang chuan zan mut dawn hnuaiah hian ka pack thin a mahse hei chu ni zan chu ka fry rei lutuk avang khan a lo dai a lo la dai hman lo dai deuh thlur lo hi chuanin tiang lai te hi a thlan thin a maw tunah chuanin kan lo pack tawh ang aw.

Bawthak eehh! Victor ah lo harh chuan maw khawvel hi buai zo thin. Gina pawh ka pek laiin a lo harh thut a, ka indah fel leh chuk chuk a la tap hrep zui mawm. Mahna hnung lamah hian kan indah zel sanga udah leh deuh tawh kan awrh leh ang. Ka duai ang ka ti tam a mahse tlem

A dawhtan a order thei aw he tam teh mai nia. Dawhkan ah tawrh. Tam tam vu chuk sa.